מיטוואך ט' סיוון, זאג קלאר, מ'האט מיך געבעטן רעדן וועגן דעם, דעריבער רעד איך וועגן דעם, ס'פשוט צו ס'באדערט אזויפיל וויזשניצע חסידים בפרט און עכט אנדערע אידן וואס קענען קיין צביעות נישט. מען קען דאס וויאזוי קען זיי קענען עס נישט פארנעמען ס'איז צופיל, מען קריכט אזוי ווייט מען מיינט טאקע אז דער עולם איז גולם און מען קען אויף זיי אויף זיי ארבעטן. די וויזשניצער רבי רבי ישראל פון בני ברק האט דעם שבת גערעדט, נעע ס'איז יום יום טוב, האט ער גערעדט איך וועגן דעם ענין פון די סעלפאונס, געזאגט אז ווער ס'האט נישט קיין כשר'ן סעלפאון טאר צו אים נישט אריינקומען פאר א קוויטל. איך האט דאך געזאגט אז מ'זאל חלילה נישט נעמען קיין געלט ביי זיי, ווער ס'האט נישט קיין כשר'ן סעלפאון זאל מען קיין געלט נישט קומען נעמען ביי אים, איז געשען א אינטערעסאנטע זאך אז היינט צו נעכטן האבן מפרסם געווען די וויזשניצער אז זיי האבן געביטן אלע די טעלעפאונס ווייל זיי גייען עפעס אויף א נייעם וואטסעפפ א כשר'ן וואטסעפפ, פארוואס ווייל ביז היינט האבן זיי געהאלטן זיי זענען מדה זיי האבן געהאלטן נישט קיין כשר'ע, פארשטייט אקעי. טוט מען אים א טובה און מיט דעם וואטסעפפ וועט מען מאכן א קשר. אבער איך וויל דא פרעגן א פראגע, וואס ווי נוצן חסידים האבן מיר געפרעגט די פראגע, זיי האבן געגעבן מיך נעמען, איך לאז דערווייל די נעמען ווייל איך וויל נישט טשעפען יענע, זיי זענען דאך נישט שולדיג אז אז ער רעדט אזוי, וואס זענען זיי שולדיג? ביי וועמען שטייט איין רבי ישראל אוואו ער פארט? ביי וועמען גייט ער נעמען געלט און גרויס געלט? אזעלכע וואס האבן נישט קיין כשר'ע סעלפאונס, ווען ער זאל גיין נאר צו די וואס האבן כשר'ע, נישט ער זעצט אן, די מוסדות זיינע זעצן אן, ער וועט נישט האבן נישט קיין פערטל, נישט קיין צוואנציגסטל, צו נאך ווייניגער פון וואס ער האט, לאמיר זיך נישט אפמאכן, זיי קומען דא אין חוץ לארץ נעמען געלט ביי אידן, איז אריינגעקומען צו מיר נעכטן א איד, זאגט מיר, עס האט אים זייער וויי געטון, ער האט גענומען ביי אים אסאך געלט, זאגט ער מיר, און ער קומט נישט צו מיר, ער וועט מער נישט קומען צו מיר, שטילערהייט זאגט ער מיר, הלוואי, איך אליין שפאר אביסל געלט פון צו אים געבן, אבער ווער גייט מיר רעדן ווען ער ווייס אז ער האט זיך טון מיט רייכע חברה וואס דארפן דאס פאר ביזנעס, און אנע תורה מיט קיין מעשה, זיי האבן נישט קיין כח צו די אלע מעשות, זיי דארפן דאס האבן צו ארבעטן ווי מענטשן, און נישט זיין תלוי אז מען זאל זיי נאכקוקן וואס יא און וואס נישט, זעהט מען אז די יענער איד זאגט נעכטן ביינאכט ביים געווען טאהש שותף אן אנדערער, ער האט זיך יא נאכגעגעבן עפעס מיטן טעלעפאן, מען האט אים נאכגעוואטשט יעדן טריט, מען האט געוואוסט מיט יעדן איינעם וואס ער רעדט, מען איז אים נאכגעגאנגען אין ביזנעס, איך ווייס נישט נאכן ווארפן טענטרום, ווער ווייסט וויפיל ביזנעס ער האט פארלוירן וואס אנדערע האבן אים אוועקגעכאפט מיטן נאכקוקן, מ'קען פארדעם זיצן אין תפיסה, איך ווייס פאר זיך איך האב אים געזאגט פאר אזעלכע זאכן, ווען בין איך פאר יענער זאל נאר בעטן און וועלן טון, קען מען זעט איר חברה איך ווייס וואס טון, אבער איך וויל נישט אריינגיין יעצט אין דעם, דאס איז א פרשה פאר זיך, נאר די וואס ווען דו נעמסט אין די סארט קאמפאניס די דיין טעלעפאון שטעלט זיך אין סעקונדען מען זאל דא נאכקוקן וואס דארפסטו איר ווייסט אין גער אין גער יעצט איז ארויס נייע תקנות וועגן די טעלעפאנען שרייבן זיי קלאר אז זיי קוקן נאך יעדער איינער אין וואטסעפפ מיט וועמען ער באשרייבט זיך און טאמער וועט מען אים כאפן מיט איין ווארט וואס איז געשריבן געווארן וואס מען דארף נישט וועט מען אים פארמאכן אפילו אפילו ער דארף עס פאר ארבעט. ווי ווייסטו ווי קוקסטו יענעם נאך ווי גייסטו אריין צו יענעמס יענעמס זאכן ווער איז דאס מתיר? נישט געזע איך צו וויאזוי קען איך נישט האבן חוקי המדינה נישט האבן חוקי התורה אויך נישט. וואס איז פשט אין נאכקוקן? מ'גייט יענעם נאכקוקן? ווייסט סתם נישט שיק מיר אוועק פון דיין חסידות. זאל איך זוכן אן אנדער פלאץ. אבער קען אזוי טון? מ'קען אזוי לעבן? ביי די ערגסטע דיקטאטורן טוט מען נישט אזוי. דעם עולם ברענגט דעם גאנצן עולם, דארט ביי וויזשניץ שומרים נאר נאכצוקוקן, איך גיי צוריק צו וויזשניץ ווייל דער ווייל דער וויזשניצער דארף וויסן ער קען נישט שפילן די סארט שפיל, ער שטייט איין ביי אזעלכע וואס האבן נישט קיין כשר'ע טעלעפאנען, ער נעמט געלט ביי אזעלכע וואס האבן נישט קיין כשר'ע, ער מעג אנדערע טארן נישט. אנדערע טאר נישט, אין בארא פארק איז געווען א איד האט אוועק געשטעלט אין ביי די טיר געשריבן דא האלט מען נישט קיין כשר'ן טעלעפאן, קלאפ נישט אויף די טיר ווייל ס'איז אסור דיר צו געבן געלט, איך האב נישט קיין כשר'ן טעלעפאן טארסטו ביי מיר קיין געלט נישט נעמען. האט ער אפגעשריבן יא? כ'האב געוואלט זען די די תגובות ווי מ'זאגט די רעאקציע ווי אזוי מ'וועט אויף דעם רעאגירן, אבער. די פראגע איז צו צו צו צו מען דארף אפילו צו מען מעג רעדן ווייל ער דארף פארשטיין ווען א רבי רעדט שטותים און נארישקייטן און ער איז נישט קיין מוסטער און ער ווייס אז ער אליין טוט נישט אויס געהאלטן אבי גערעדט אבי גערעדט ווי ווילסטו מען זאל קוקן אויף דיר? כ'זאג ווידער, נישט חלילה אפשוואכן דעם ענין פון כשרות פון נישט גיין אוואו מ'דארף נישט, אבער א רבי דארף זיין א מוסטער און וויסן וואס ער זאגט יא, וואס מ'דארף זאגן דארף מען זאגן, און וואס מ'טאר נישט זאגן טאר מען נישט זאגן, און ווי זאגט מען, ס'דא זאכן, כ'וועל ארציילן א מעשה, זיי ווען אין די צייט וואס מ'האט געטון אסאך אקעגן לשון הרע אין צייט פון חפץ חיים, זענען געווען רבנים און געשריבן א גרויסע א בריוו א צעטל אז ווער ס'רעדט לשון הרע איז אזוי ווי ער עסט דבר אחר, יא. מ'איז אריינגעקומען א צו ר' חיים עוזר, ר' חיים עוזר איז געווען ר' חיים עוזר רודזשענסקי געווען דער דער דער רב אין ווילנע, מ'איז אריין צו אים מ'האט געזען דעם צעטל, נישט געוואלט חתמ'נען. זיך געוואונדערט, ער זאל נישט וועלן חתונה ווערן פאר לשון הרע, וואס טוט זיך דא? האבן זיי אים געפרעגט פארוואס, האט ער געזאגט זייער פשוט, זענט איר געקומען מחזק זיין דעם ענין פון לשון הרע, כאפסט מיך, אבער אויב איר זענט געקומען אפשוואכן דעם ענין פון דבר אחר, האלט איך נישט דערביי. דאס איז דאס. ער כאפט נישט וואס ער טוט, ווי ער שוואכט אפ אנדערש אנדערע זאכן. מיט זיין גאנצע רעדן מיט זיין גאנצע פיראכץ ווען ער איז נישט אכטונג מיט וואס מען זאגט, און בכלל איך וויל אייך זאגן נאך א זאך, די סארט חברה, איך רוף זיי חברה, אנטשולדיגן איך וויל נישט חלילה טשעפען קיינעם, איך מיין אלעמען נישט נאר, וואס פראדוצירן איסורים יעדע פינף מינוט, יעדן שבת נייע איסורים, איר זעט רבי מאטעלע פון וויזשניץ איז נאך געווען אביסל קלוגער, פארוואס? ער פרעגט יעדן שבת מוחה זיין א מחאה א מחאה, מילא, מחאה איז נישט קיין איסורים, א מחאה האט מוחה געווען, אבער איסורים מ'טאר נישט, מ'טאר נישט, מ'טאר אזוי, און דער זאל ארויסווארפן, דער זאל נישט אריינקומען, דאס אזוי, יעדער וואך, יעדער וואך, יעדער וואך, יעדער וואך, ווי קוקסטו אויס? און נאכער, מ'מאכט דאך ביליג. ווי פאר יעדן שבת פרעגט מען, חברה פרעגן מיר, נו? וואס קומט דעם שבת ביי אים? וואס האט זיך שוין אסר'ן דעם שבת? רבותי, איך וויל נישט מאריך זיין דעם, מען האט שוין גערעדט גענוג, מען דארף נאר ווי זאגט מען, לערנען וואס יא און וואס נישט, און אזעלכע סארט זאכן פריערט א מענטש ווען ער רעדט, זאל, קען זיין די גרעסטע רבי, זאל פריערט קוקן אויף זיך, מאכן ביי זיך אז ס'איז אויסגעהאלטן, אז ער איז אויסגעהאלטן. נאכער קען ער רעדן, און איך און איך דאן דארף איך זען צו ס'איז אויסגעהאלטן מיט ציבור, צו ס'איז א זאך וואס שהציבור יכול לעמוד בו, און נישט אזא זאך וואס ס'מאכט נאר מער קאלע די גאט. א גוטן אוונט.